Fir déi éischt Folg vu Lachs Play hu mer fir iech. En Tipp a Spandex. An e fräi Mënsch vu Griewer plënnert. A well souwisou kee vun eis dat besser erkläre kann wéi de Mann selwer, hu mer en extrae aus New York ageflunn. An hei ass en, de Spider-Man! Ech hunn iech fënnef mol gesot, ech sinn net Spider-Man! Oh, hallo Kanner, ech si Spider-Man! Haut weisen ech iech eppes iwwer mäin neit Spill!
Wann et ee Superheld gëtt, deen d'Gaming-Welt säit Generatioune begleet, dann ass et de Spider-Man. A wann et een Entwéckler gëtt, deen dëser Aufgab gewuess ass, dann ass et Insomniac Games, déi bei Sunset Overdrive och scho gewisen hunn, dass se de Charme an Humor hunn, déi ee fir Spider-Man-Spill brauch.
Wee nieft Insomniac Games dat nach bewisen huet, ass de Yuri Löwenthal, Loewenthal, iergend eppes mat Thal. deen och scho bei Sunset Overdrive dem Protagonist seng Stëmm geléint huet. En iwwerhëlt dës Kéier d'Roll vum Spider-Man, deen an dësem Spill scho säit 8 Joer Netzer schwénge léisst. Awer och storytechnesch huet sech Insomniac Games puer interessant Saachen aus dem Hutt gezunn. Amplaz wéi üblech eng Adaptatioun vun de bekannte Geschichten oder vun de Filmer ze bréngen, hu se sech eng originell Story afale gelooss, déi mat interessanten Twists z'iwwerrasche weess. A souguer laangjäreg Spider-Man a Comic-Fans fir den een oder aneren Oh-Moment suergen. Och den Niewecast zum Spill ass eiser Meenung no zimmlech gelongen. D'Mary Jane ass elo eng Reporterin beim Daily Bugle, d'Tante May ass eng Sozialaarbechterin bei engem Obdachlosenheem an de Miles Morales, deen.
De Missiounsopbau ass ofwiesslungsräich an bitt engem méi wéi nëmmen vun A no B ze rennen, 3 Géigner ze verklappen, e bësse ronderëm schwéngen, e puer Saachen ze sammeln. Nee, do sinn zum Beispill Missiounen déi haaptsächlech op d'Schläichen ausgeluet sinn oder Missiounen an deenen een neie Gadgets nobruecht gëtt, Leider, muss mer awer och soen, gëtt et och eng Miss oder aner Missioun, déi aus enger Cutscene besteet an an Weltall. Mee hey, dir kritt XP dofir, fir eng Cutscene ze kucken. Wou gëtt et dat? Yay!
Dës mit Muskelen! Mir wëllen Iech awer och net ze vill verroden, ausser dass d'Story halt voll gäil ass. De Gameplay ass genau dat, wat ee vun de Virgänger kennt. Mir mengen dat net schlecht, ganz am Géigendeel, Spider-Man-Spiller wousste schonn ëmmer duerch hir intuitiv Steierung z'iwwerzeegen. De Kampfsystem huet sech ewéi bei den zwee leschte Spider-Man-Spiller bei der Arkham-Rei vu Batman inspiréiert an dem Ganzen eng Prise Spider-Man weiderginn. Nei ass och hei, dass een e Fokus-Meter huet, deen engem extra Damage bréngt, Finisher-Moves fräischalt an als Healing-Fäegkeet benotzt ka ginn. Genau ewéi bei de Batman-Spiller huet ee lo och Gadgets, Déi sinn dëskéier natierlech net un de Fliedermais inspiréiert, mee dréie sech komplett ëm dem Spidey seng Web-Shooteren. Sou kann een zum Beispill Netz minnen oder souguer Elektronetzer verschéissen. A wann een Loscht drop huet, kann een dogéint och einfach mol mat enger Drockwell vun engem Camion schéissen. But there's one they fear in their tongue he's Dovahkiin, Dragonborn!
Awer och duerch d'Open World ze schwéngen mécht méi Spaass wéi jeemools virdrun, well engem dofir vill méi Ofwiesslunge gebuede ginn. Net nëmmen ass elo den Timing wichteg, mee et kann een awer och weider Methode benotzen, fir méi Tempo opzebauen a fir besser un déi schaarf Kéieren ze kommen. Wann een awer vum Ronderëmschwéngen awer mol erëm zeréck op de Buedem vun den Tatsaache kënnt, mierkt een och, wéi lieweg d'Welt vu Spider-Man u sech ass. D'Foussgänger begréissen eis frëndlech Spann aus der Noperschaft a bidden engem souguer High Fives un. Souguer Selfië si méiglech. Den Ugrëffs-Button. Gëtt zum Emote Button mat deem een ënnert anerem dann och Finger Guns maache kann. Wei et sech fir e Superhelde Spill gehéiert ginn et elo och eng Onmoossen u Suits, déi elo net nëmme méi kosmetesch sinn, mä och nei Fäegkeete fräischalten, déi een zu eiser Freed awer och ënnerteneen austausche kann. Eis Favoritte waren zum Beispill de Spider-Punk an de Klassiker de Spider-Man Noir. Did you just leave your clothes on the kitchen floor?
Et spillt een awer och net nëmmen als Spidey an dësem Deel, et ginn och e puer Schläicheinlagen, deen ee mam Mary Jane oder mam Miles Morales spillt. Dës bidden zwar eng kleng Ofwiesslung zum reschtleche Spill, mee se si leider bëssen inkonsistent wat d'Schwieregkeet ugeet. Sou kann een heiansdo virun den Aen vun de Wachen ongestéiert ronderëm lafen, heiansdo gesinn se dann awer och schonn knapps mam éischte Bléck. Ebenfalls ass d'endlos Bombardéierung mat Minigames e Kritikpunkt, dee mer umierke mussen. Wat am Ufank nach eng léif Spillerei ass, ënnerbrécht am weidere Verlaf de Floss vum Spill mat onnéidege Puzzelen, déi weder fir de Gehirnschmalz nach wierklech fir ofwiesslungsräich Momenter ze gebrauche sinn. Gott sei Dank gëtt awer och eng Optioun fir dës Minigames ganz ze iwwersprangen, an der Story op jidde Fall, awer dat hannerléisst an eisem Gamerhäerz trotzdeem e klengt Gefill vu Fuddelen. Zu gudder Lescht musse mer dann nach erwänen, dass mer leider zimmlech. Zimlech, zimlech enttäuscht sin mat der DLC Politik vu Sony. Sou sollen nach innerhalb vun den nächste puer Méint 3 DLCs fir d'Spill erauskommen. Dat wier natierlech net sou schlëmm, wier et net sou offensichtlech aus dem Spill erausgeschnidde gin. Sou huet een zum Beispill am Spill Niewemissioune vum Black Cat, an deenen et ëmmer rem ugeteased gëtt, mee am Endeffekt muss een dann en DLC kafen fir d'spéider iwwerhaapt kënnen ze gesin. Sou, nodeems mir also elo vill zum Spill gelallt hunn, wat kann der elo zum finale Fazit soen? Spider-Man vun Insomniac Games ass e spaassegt Spill, wat sech saugutt steiere léisst, Ofwiesslung bréngt, och wa verschidden Elementer ze aus anere Spiller bekannt sinn, vill Léift zum Detail huet a mat enger ganz gudder Story a ganz gutt geschriwwene Charaktere ka punkten. An eisen Aen, kaaft Äerch et roueg, dir maacht kee Feeler. Ah so dir kënnt näscht mat Comics ufänken, mee dann hätt der dee Video souwisou net ugeklickt. You know, as elevator shafts go, this is pretty nice.
Hey Danilo, wat hu Spider-Man an Tomb Raider gemeinsam? Titten?
Ech spillen se all zwee am Donkele mat menger Hand ënnert der Decke.
Endlech ass et souwäit, Shadow of the Tomb Raider ass eraus an domat kréie mer den drëtten an domat leider bis och op nächst leschten Deel vun der Reboot-Rei. Eppes kënne mer schonn am Viraus direkt soen, Fans vun de leschten zwee Deeler kënnen direkt zougräifen, grondsätzlech huet sech net vill verännert. Natierlech wär et awer net fair et dobäi ze loossen, well d'Spillweis trotzdeem eng gutt Weiderentwécklung. Virun allem d'Story ass e gutt Stéck méi erwuesse ginn. Jo gutt, natierlech waren schonn déi éischt zwee Deeler zimmlech erwuessen, virun allem den éischten Deel. Mee kee vun den zwee Deeler fänkt direkt domat un, dass mer d'Maya-Apokalyps ausléisen. Spéitstens wann een en Tsunami muss iwwerliewen a gesäit wéi dobäi onschëlleg Leit alles verléieren wat hinne wichteg ass, kritt een e schlecht Gewëssen. Och d'Lara selwer ass méi erwuessen a méi skrupellos ginn. Wärend et an de leschten zwee Deeler wärend sengem Amoklaf duerch d'Géigend-erwellen ëmmer erëm beteiert huet wéi leecht et en giff doen a wat fir e schlecht Gewëssen et hätt, Weist et elo wat et doraus geléiert huet a wéi et zum Survival Expert ginn ass dee mer vu fréier kennen. Zum Beispill kann een sech elo mat Bulli aschmieren a sech u Pflanzen iwwerwuesse Mauere verstoppen. Oder wéi bei Assassin's Creed 3 Géigner u Beem opknäppen. E weideren Aspekt an deem dëst Spill méi erwuesse ginn ass, ass dass Kämpfen éischter méi eng kleng Roll kritt huet. Natierlech huet nach ëmmer méi wéi genuch Ballereinlagen am Spill dran, mee déi schalten éischter e Gank zeréck. An dësem Deel stinn d'Rätselen am Mëttelpunkt. An iwwer d'Rätsel kënnen d'Entwéckler och richteg stolz sinn, well dës sinn aussergewéinlech ofwiesslungsräich a fordernd, zumools wann een an den Optioune viru Spillufank all Hëllef ofschalt. Dat mä Iech och gären un d'Häerz giffe leeën, well et mécht e Risenënnerscheed. D'Grafik huet iwwregens och nach enke Riseschratt no vir gemaach. Natierlech hat Rise of the Tomb Raider och schonn eng Bommegrafik, mee dës gouf leider duerch schlecht Kantenglättung erofgezunn. Vun Jaggies feelt a Shadow awer all Spuer. Duerchaja gesäit den Dschungel eiser Meenung esouguer esouguer nach besser aus wéi an Uncharted. En ass dicht bewuess a voller Details, virun allem Aussiichte wéi dës klauen eis heiansdo och mol den Otem. Awer och déi kleng Saache sinn et wäert erwähnt ze ginn. Zum Beispill wéi d'Waasser reagéiert wann d'Laura duerchschwëmmt. A ganz besonnesch huet eis gefall wéi de Bulli op ee reagéiert wann een duerchtrëppelt. Heiansdo fëllen sech dobäi esouguer d'Fousspuere mat Waasser. Wéi gesot, kleng Detailer, mee groussen Effekt. Amplaz vu Wëllef a Bieren kämpft een Dësker géint Jaguaren, an déi si souguer richteg ustrengend bei den éischte puer Begéinungen. Oder mir sinn einfach ze schlecht. Wéi an de Virgänger kann natierlech och aner Déiere joen an esouguer puer cool Skins draus maachen. Apropos Skins, wéi bei der Anniversary Edition vu Rise of the Tomb Raider kann een och hei mat de klasseschen Lara Skins ronderëm lafen. Wat sech scho bal lount dono d'Spill näenker mat deene Skins duerchzespillen well et zu onheemlech witzege Momenter féiere kann. Natierlech ass awer och net alles positiv um Spill. D'Niewequests reeche vu mëttelméisseg bis schlecht, an et wierkt bal esou, als hätt iergendee vergiess, de Motion Capture fir d'Gesiichter opzehuelen, wouduerch déi héichwäerteg Charaktermodeller bemol no bëllege Poppen ausgesinn. Mir mussen awer dobäi präziséieren, dee Problem besteet nëmme bei den Niewequests, well ofgesinn dovunner leien se um nämmlechte Niveau wéi beim Sony-exklusive Cousin. Zum Fazit kann een also soen, dass wann een déi éischt zwee Deeler schonn net ausstoe konnt, da kann ee mat deem heiten och nach näischt ufänken. Wien awer Fans vun dëser Rei, Uncharted oder Action-Adventures allgemeng ass, soll awer definitiv zougräifen, well mat Shadow of the Tomb Raider kritt en eent vun de beschten Action-Adventures, déi dës Konsoulegeneratioun ze bidden huet.